ni ogandawa wadhi e puothe kendo wanyalo timo gik moko kendo wapuro to aparo ni kata mana ngima mapek cha emomiyo awacho ni kaber to muoroni onego bed ni tiyo on the full capacity sama japur japur niang' kawo niang' tero muoroni chien kocha ka watindo kwadongo Moroni niluongo ni Moroni Asai. En kama ne ngima bere. Kata mana joma nodak Moroni can attest to you ni Moroni ne en kama ber nikech mar pur. Miyo wakwayo sirikal mondo kony jowa mondo Moroni mondo oduogi. Wakwayo sirikal mondo mi Sony Sugar mondo oduogi. And kata mana the cotton farming. We should revive the cotton farming fully kaka oganda mar Luo. To kata mana the fish the fishing industry kaber to onego bed ni wan gi factoche ma waloso the final products ka mak wamako wa, wa rech ka to watere factoche wa to ok ni wakawo rech ka to watero nyaka Thika. Kwatimo mago to wadhi empower jowa and Amedo kendo kasiro kendo awacho sama ng'ato riembo ni dhiang' nyaka wayiere kendo nyaka wabiliv ni sirikande ni nyok wagone kura ochalo dhera riemba sama dhera riemba sama inyiedho ting'iyo rangach dhera riemba sama inyiedho ting'iyo rangach nikech wuon gi nyalo ome sa asaya miyo wakwayo jowa manie sirikal mondo wati gi this opportunity maber ma ka sa ochopo bang' higni abich to wabiro kawo stock ni to in kaka PS Raymond Omolo ang'o ma nye timo ne oganda Luo mitimo matach oganda Luo nikech gimitimo na individual uh, uh, gimitimo na individual obro paro Ni ng'ane to nokonya momiyo achopo e kiwango ma kama. Miyo waparo jowa machalo kaka Robert Ouko. Miyo waparo kaka jowa. Eh, eh, ODM ne nigi kweth maber kabisa kendo ne wan bende gi policies gi lek ma bende ndwa ndwado mondo okel ne jo Kenya. Eh. Ma bende kwaneno bende lango timo kaka Martha Karua, Kalonzo Musyoka. Mm. Ah, kaachiel kod eh, joma bende ma bende ne oketo kacha sigigi maber kabisa mondo ng'e ni lokruok nobeti bang' kane broadbase government osebedo ka bende koro jogi noneno ni gima donjo e sirikal ok ber nikech sirikal ne mwagoyo to kendo wachak wadhi wasapot tiende ni wadonjo kendo kwa fight na the rights of the, the common man sani waneno ka bende koro Kalonzo osewuok kata kaachiel kod Martha Karua kendo giriwore gi eh, mane en jalup ker Rigathi Gachagua kendo ka giwacho ni sirkal ni rach kendo Rigathi wacho ni en gi en gi onyisowa ni by Sunday odhi golonwa kacha statement akia ni mae nyale wacho nang'o section of the ODM kama obedo ting'o uh, Edwin Sifuna gi nowacho ni bwana wan mana jok modonjo e sirkal kacho mana jok mana gichalo jo kwaya gin e kwaya ero kamano worship team iriwo na dhano mang'eny ka mm. ichako na gi Kalonzo mm. tiketo na Martha Karua tiketo na Gashagwa mm. uh, Sifuna biluongo nyinge kabisa e Sifuna benie gini mm. uh, Ee, koro iwachona ni jogi ofom gi alliance moro giwacho ni sirikal ok eh. ter japiny kama kare. Erokamano.
Abiro chako gi wuon wach. Wuon wach en Gashagwa. Gashagwa uh, eh, ok wach adieri ne jokenya nikech uh, uh, the truth the, awinjore oh, kiluonge ni the truthful the truthful man, the truthful man. dinye en ng'ama truthful man Gashagwa nenye ogwe tawo kende nyo onego bed ni ose resign by himself then o expose the government Nyoko riti mondo riembe koko chaki. Ochalo dhako mi in gogo nyithindo apar. Ko usedak kode for 40 years. Ka kore nyise ne nyawegi koro ok wanyal dak kodi. Koko chako kwano ni problems magi to isedak kode 40 years. Gachagua de kane bedo ng'ama jadieri adier adier The first 100 days mane en e telo nonego be nose expose the government because most of their pledges kata mana gik mane giwacho ne gin ni within 100 days wadhi timo 1 2 3 4 5 6 ka nok otimo mano that tells you ni is not a truthful man to en ng'ama ywago dayo ng'ama ywago dayo antiere nang'o oywaga ng'e ee Mane gima Gashagwa en. Kalonzo Musyoka a very en ng'ama ber kendo osechung' kodwa kaka oganda but nye chopo gima nye Raila timo nyo nyaka ochung' nyaka nyo make a stand mondo mi nyo kony Kenya. Nikech Kenya dikoro chalo kaka Congo, kata kaka pinje moko Somali manye lweny. Ineno kata kanye jinsi oteme mana matin. Sani dikoro kama wantie de wan kamoro nono. But Kalonzo to oyud, oyudore mix mar jogi. Let us be honest. Uh, let us be honest. Ng'ato kaka koro Martha Karua Martha Karua kata mana a single MCA manyo miyo wa asimio. No yiere nikech she was very potential. Mama baba no kawe.
Which we don't okwatamore but koro sani ni wawacho ni now eh, nikech nitie pre and after. Mm. E, in manyo wadhi kodi Edward ni Steve in ibiro gi rungu kende gugiga gi simba gonywera eh, gi bura weti monego lene sama ang'e ipogogi dong' nitie ga lemo moko mibogo igine ne guok nyaka wakwong waket lemo ne mag guoga gi koro ka sama nyo wapogo karua is just a bitter person gin joma nye dwa keto raila at ransom Wiye dhiri wan jo Asimio, wan, wan principles. Principles, what have you, ang'o mikelo on the table? Koro miwa wawacho ni the decision manye Raila make is en konyo oganda mar Kenya mondo kik wa wadhi ni wabed kaka pinje moko masani koro lweny dhiye. kanyo to wabiro pogore kodi kata kapo ni giwacho but the decision mar Raila ni nye en gima ber ahinya kata mana jok modonjo broad based government be pando wacho ni jok mano gwongo karach ni we mondo babo kwongo tel to un e sirikal ute
ae siasa mag kalungu ae siasa mag kalungu lungu kalungu dong mane gimwacho an gima ng'eyo
e, mago to nitie jomoko ma um, nyalo gini and uh, kiwuoyo kuom Sifuna hmm. Uh, ok ang'eyo ni Sifuna wuoyo from uh, which angle and en be en gi teko mar wuoyo as a individual nikech mano pache kaka individual kaka Sifuna oja Kenya but adifa gi Sifuna on Mm, on the two grounds. Mokwongo adifa gi Sifuna ni ang'o miyo migosi Sifuna sama odwa wacho weche ni kata odwa attack the government to biro attack the government mana e Luo Nyanza waka. Ineno chien kacha kanye main senator ma Kisumo otho eh, eh, Tom Ojienda. Ineno ka Sifuna no lecture Ojienda Nok ospe ojenda kata ni nigi gine but mano ne pod wanyalo keto kanyo ineno ka nye waiko waiko msomi uh, eh, Roslyn Odede uh, eh, en akeni en uyo asembo koso yoma ineno kanyo lecture jotend joluo Koro penjo mara, duoka i penjo ni to Sifuna ni nikech I believe ni gik mowacho gi gin pache. Moses Wetangula nyocha ne ah, maka ok not the party nini in the ODM uh, structure the party leader supersede ng'ata ng'ata ka koro Sifuna uwacho pache kara ile mosinyiso no donje chama koro wan to wan nga watamre wawinj wach Sifuna koso wawinj wach Raila ini dwa winjo wach nga in dak nyo dhi owache wachno sama nye min wetangola otho mm. nyok anene kowacho gigo president nye nitie western nyi winjo ka sifuno wuoye mokwer mondo okwer the president ni kama kama kama kama so sama nye the president was in western Ineno ka jo western nye gi pick eh? Dak nye Sifunu penjo ni the bonus mar mar jo Mumias cha oa kanye because that is a plus to his community. Miyo wan kaka oganda mar Luo nyaka wabed jo motang' kapok wiye owil uh, uh, jaduong' Steve ang'o miyo Ka pesa mar bonus mar sugar cane dwa wuok, the president dwa miyo oganda mar Luo bonus kata the western bonus mar niang' tipenjo ni pesa noa kanye? To oganda mamokogi sama imiyogi bonas mar kahawa, adwa ni mondo wachik itwa maber. Sama imiyogi bonas mar kahawa, to ok penji ni pesa oa kanye. Sama idwa migi bonas mar chai, ok penji ni pesa oa kanye. Miyo wanyiso and we are telling the president and we are advising the president through Raymond Omolo, through Opiyo Wandayi,

e, economy, ema, ema gero ekonomi marwa mar piny miyo kik ng'ato penjwa ni ang'o miyo pesa no nyowa kanye wambe we are entitled for those bonuses
magi gik ma koro bende wawacho ni broad based government bende koro kelo kama ber jaduong jaduong
jaduong sama koro ni koro jo wawacho ni jo jo chemel koro nyalo yudo bonus that town the chemelil town will actually professor we thank professor ni nyocha oseloso the towns a town like chemelil biro duogo to his life sama koro chemelil koro tiyo to its full capacity ma japur nyalo yudo bonus japur nyalo tero niang' kacha moyudi ichak idhi muron kacha japur nyalo timo mano ichak idhi eh, soni shuga japur nyalo timo mano to kibiro e dho nam ka idhi usenge ka idhi Homa Bay bonuses through the circles wayudo the bonuses through the circles aparo ni the government kata mana oganda mar luo Wanyalo bedo ni wan mabor. Miyo oganda mar Luo nyaka watang' ni koko madwa kiko itwa mondo kik wayud gik mabeyo gi e broad based government nyaka watango. Mm, gik moko to beyo ndi to abduction bende ineno ka bende koro timore ka joma bende koro a section of politicians yuak kabisa kabisa nikech ineno recently bende ka chief
abduction chief ondhi nyakwara maga yuang kamora mara mita kodul makende marwaki e chenro mar bug singo gi singo ma bende pod wan kade kachal kod migosi Mike Ongela ma bende watwa godo kadie e otelno maduong' mar Selala Resort ma wuok e chuny bomano ma Kisumu City Oginga Odinga Street eh, kama bende pod wanyisi ni ka en kar yueyo mangafu kama bende kidwaro gimoro amora bende tiyudo ayuda e Selala Resort. Wakawo thuolo makende madhi e break matin kwaduogo to wacha kachagi kama waweno odadhi ng'e nito ka bende wan kande gi penjo mar eh, janeno mar wacho ni penja ne jatelo nito stage mar molem jokolwa ok dwa ni oyaw nang'o mano penj ma bende wadhi duogo kacha ka waduogo e telono mar ariyo kendo mana kanyo matechono ni en an steve james eh, nyakwar nyarunyuwan Gi nyinge ne iluonga ni Sospita Obungu Owich. An president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chunyo na gi TV. Kendo wakwayo u oganda duto te kamoro amora ma untie. Ma e kama dundo wayueyo godo kaka oganda jokanyanamo. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chunyo na gi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo uwinji luo kitwa gi timbewa. Ma en chuny doluo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto ubed thuolo. Thumbe manyasani, ohangla, Ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luwo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo, mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi. gi nyinge ne iluonga ni Sospita Obungu Owich. An president mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny Onagi TV kendo wakwayou oganda duto te kamoro maber kabisa yud cho maber ma nyangafu kama bende wadhi bedo kende kaachiel kod ah, tarik apar gang'wen wan kende gi offers mabeyo beyo mag valentines day bed gi jahera mari ne kod mgejwang' ibiro godo mana selela resort kandie kar yo maber kabisa kidwaro kar romo mana selela resort eh, kidwaro gige math bende nengo moyweyo mana selela resort weche mag adhula bende mana selela re sota koro go jongo miyo kamoro amora mintiere dwa ni kaw thuolo makende mondo mi michopie selela tiyudo ni to ang'o ma bende koro ber selela kandie koro kamano to akwake kende tino mar ariyo kama pod wan kaachiel kod migosi mike ong'ele kata mana okok rachar jasiasa iro kamano aha e wan ka gi penjo moro kandie mopenj kwa kadichiel koda iluongo ni dorothina mowacho ni ah, penja jatelo ni jo stage penja jatelo ni

nigi weche eh, ach- achiel, wach achiel maduong' ni mokwongo wan kaka oganda kata kaka jokolwa central wagoyo ne profesa peter nyang' nyong'o erokamano kuom tiyo matek moketowa mokelonwa stage ma nyamasaria ma omiyowa project apart from stage ochako medowa
beda beda mos baba e, wagoyo erokamano adhi wesendo nyoyo akwongo agoyo erokamano on behalf of jokoluwa mochako ngesowa market mantie molem uh, adhi straight to penjo mar dorothy uh, Molem uh, ka ne ochakore ne en a trailer park but through public participation gi the need of stage gi expansion mar Kisumu there was a public participation manotim mondo min waloki uh, stage gine, uh, trailer park mondo bed stage and osetimore maber and the county government noketo pesa ne moloso stage mobedo makare mochopo nyaka kama oyaw stage officially matiende ni stage ma town ne mtokni mane wuok from uh, Nairobi Road Nairobi Road gi yore madhi nyaka Homa Bay talk of Nairobi Road majorly ne dhi tiyo gi stage ma Molem but kane ochakore uh, nochakore ma gima nomiyo stage ma Molem no obedo ochung' nyaka kawuono en gima iluongo ni court injunction. Nitie the business community mawuok town, the matatu uh, owners association, matatu operators kod uh, johala moko nodhi e court mochungo uh, stage ma Molem mondo ne nitie gik mane gidwaro ni mondo timnegi ma wich the court aparo ni gisani e level ma wantie ne court no omiyo kata nochiwo thuolo mar dialogue mondo ji nodhi owinj the county government ma Kisumo kod joma ne odonjo mondo nodhi owinj none but nochunge gi business community mane wuok from stage machon chunge gi business community mane wuok from stage machon mm, ma central miyo wawacho ni wan kaka jokolwa wan kaka ma central miyo wawacho ni wan kaka jokolwa wan kata ka kinyo yawi kaka kinyo yawi kiny to wan kanyo kendo wabro rwako development kiny to wan kanyo kendo wabiro rwako development mokelnwa gi Kisumu County. Jokoluo moko ne wacho ni gimomiyo ne ok gidwa mondo gino odhi mbele nikech tos mane oburu kacha cha gin ema ne gidwa ni gibed gi gi the be the owners of those towns kata gi the business plots mane nitiere.
Yiero kamano Steve, uh, yiena mondo mi samoro amora mwawuoyo uh, kata mana e bath ndara to waketo gima iluongo ni chik mbele. Chik wacho ni any, pro, any, any investment, investment kata project kikelo e within a local kata project kikelo e within a locality to onego bed ni the locals yudo 70 percent. Koro sama the 70% oseyudo gini, so the 30% koka inyalo mi other interested parties. Obed in terms of labor, obed in terms of anything matimore in terms of development kata investment. Miyo Jakolwa Central ka en dhano 70% odonje stage tibro neno ka gima ni en gir jokolwa kende but katiba ema wacho kendo adefend jokolwa wa ni kane poni ne giwacho mano ne ratich jokolwa ni katiba wacho ni jokolwa onego bed ni kawo 70% i koro miyo ng'at mang'ur mawacho ni jokolwa no okawo gino mano mundo mar jokolwa and chik ne wacho ni nyaka ne gikaw 70 to kana ng'ama law binding citizen to katiba ema watiyo gi jokolwak